but don't be too alarmed I want to talk to abagusii so onye kore omogusii tag your friends abagusii kobua mono tag abamura baito abasae baito abasacha baito bamura baminto. chicousin chiaito batagi gocha gocha erinde tokwane. Amang'ana naro aya, aa agwenerete akwanerwe ki wholesale, akwanerwe egroup yonsi, kwarorire? Kera omonto amanye ng'aki egento gete kiabeire to togekwanere. eh good aya rangerania naende share evidio eye onye nkwanya konyora nabo ngotoka Facebook page yane nere eye like my page naende onye toragenda iga aria YouTube genda iga aria YouTube. Aah rigia YouTube account yane ebinto mbire ngokwana birakonye especially abana abasae, ekero ngoteba abana abasae eminetie the young people. Aah genda iga aria YouTube kora esubscription, chilesson nkorwa ne chilesson chiomong'ina, buna buna inche Penina korwa Nyandoche ibere, gotaka gokonya abana ba ekegori eke gekorwa magega. Ok, twakorire ayio tiga ndabeke egento eke tomenye gochaka amang'ana aya. Ndigerie abasacha abagusii, nabwo ntagete ndigie emessage eye neya abasacha abagusii, abande nabo barategerere, lakini the rest of you can listen in just to see how I bring it down in my language leo ni french leo tuko kisii so we are bringing it down in ekegusii strictly shegento eke ase video yao ase page yao rangeria abasani bao abagusii rero ne kegusii totaete tokwanere aya na amang'ana a nyomba igo togokwana ekegusii rero kesongo nkeiyo so everyone is going to excuse me because today we are only talking

Young people and I mentor young people because somebody did it to me. Bono tochake bono. Hai minto bwairire naki mogendererete. Oyo mpeni na kurunya ndoche ibere sito nya ndoche ibere kurunya mira. Bono rero ntaite nkwanire abasacha baito bare iga iga America. Ekero togoteba abasacha baito Igo tomineti ng'a bamura baminto, buna inche nibwate bamura baminto iga iga, nimbwate abamwabo, nimbwate abana abamura, abamura abasacha more iga iga America, bamenyete igaa mwarwete Kenya mogacha komenya iga iga America. Narora ng'a tiga nkore ebibe iga ase u- ase iga ase ri- ri- risiko ase kera omonto are, tonyare gokwana Egento totaete gokwanera ne chisegi chia nyomba, egento tokoroka domestic violence. Lakini ase engencho amang'ana aya are ime moono, nateba ng'a tiga nkwanere ekegusii, chisegi chia nyomba, yeah. Abasacha baito, abamura baito, abasae baito, iga iga America, obo bagenderete kogenda echela, kobwatekana bagoita abakungu nyomba. Omosacha agosamba omokungu. oro enyomba orangerirwe abasigari. Abande baino omoiboretwe emechi, mama omino are goitwa, abande baino tata omino iga are goita mama omino. Aaria ase twaruete abande nkaria aria nyandoche ibere, abanto mbarengeo bare goita. abang'ina babo, abanto mbaro bare goita aba, nonya abakungu mbare bare goita abasacha babo, abakungu mbaro bagoita abasacha. Lakini twarure aaria ense y'abande twachire iga iga ense eye, ense y'abande bagoteba ekegusii inki na magesabire. Lakini togendererete konyora abamura baito, abasae baito abanto abang'aini, bagendererete kobekwa echela. Ase engencho basambire omokungu oroe, omomura oyomo osamba omosubati oroe, naende mosubati oyo tari mogusii. Nkomoboria ng'a ya, inki ogosambera omokungu oyo oroe ng'a oroche namomenie oroe ng'a akonya kong'amereri? E, obongo boria agotumia bwanka aria akaete ng'a nabo ogosamba omonto oroe igaa. Iga America togosamba omonto oroe. Ekegusii gegoteba ng'a inse yabande nkenama gesabire, iga iga nechela mogo mokoenda. Omosacha otaka gosanga nomokungu, omokungu gagokana, omosambe oroe. Ekero kwamosambire oroe, abasigari barangerigwa, bono koirwa more chichera, kero mokoenda chichera mwabekirwe echera, banto baria b'echera ekero okonyora abasibu bande mbari kobeka abanto baria basambete abakungu chindoe ensemo, mbari kobeka abanto baria bakoonia amariogo ensemo, echera anyigwete ng'a ere ya kera omonto ekero gwaikire aria, ya. Ore kera omonto kwanyanya koboria ng'a aye inki giakorete iga iga, lakini tiga mbateebie abamura baito abagusii, na inche ngokwana buna omokungu oiborete, buna omokungu obwate omosacha. Inyigwete ng'a iga aria ekero gwaikire echela aria, nari ogotibongwa, ogotibongwa. Bono mbore naye agwataete kwebetereria ase moka oo, osange na moka oo, obetererie moka oo, osange nere, gakwanga, Kwamosamba orue, bono nkoirwa ore orangerie abasigari, nkoirwa ore echela, ochie gotibongwa nabasacha aba bamama babwate chitattoo iga aa, momura ominto are odoro, babwate chitattoo iga iga, bagogotibonga bagotebi ng'a immigrant eye onchoka korwa magega aria otibongwe, gogocha korwa echela aria, togocha kwenyara, otibongwe echela iga aria, mokao kwamotigire nyomba. Okorwa aria echela bono tori nonye ne nonye mental obongo bwao mbori buya because gwatibongirwe ng'a gwataka koba na mokao kwabetereria kagogokania kwamosamba oroe ng'a noroe namosamba bosa igo. Tiga nabatebi, amachuma, abasacha, bamura baminto. chi cousin chiaito eh tokorwa ense yaino orunyandoche ibere ocha kogenda echela iga igocha gotibongwa echela ime mokao gatigarete egento nkere omote tageti motaramanya ntagete mbatebi buna inche omong'ina inche bono na omong'ina by the way abande mbarobwo bakorora facebook barora ng'a omosubati oyo iga are omokayayu lakini tindi mokayayu inche na omosubati oria ekegori keria togokwana obinto buna bire sababu tindi korigia kura tindi korigia mosacha. Eh? Tintageti kende nkeyio nkorigia korwa ase monto onde bwensi, seito ondue tonyandoche ibere, inche bono nekorera, ti nimbwate obosibore bw'ogosomi banto bande bonsi batagete koigwa because nainche nimbwate abana bamura bane. Eh? Timbwati bwoba bonde bwensi bokobatebi buna ng'aki, isiko aye obogima obo bore obokong'u. Aba emiaka mbwate enyuoma ere osirini na tisa menyete nomosacha, abana anyorete abana abare bane, abamura batato. Eh! Ebinto mbire motamanyeti bikogera mwakora ebinto mogokora because mokagete ng'a nabo ogokora ebinto biria kware gokora aria seino, ebinto biria kware gokora aria manga, ebinto biria kware, ebinto ebi togokora igaa. nkwende ore echela. Namba eyemo, onye tomanyeti tambatebi korwa na omokungu, onye tomanyeti tochake igoro ya obotayayi, torache ekero egento egetang'ani igoro ya obotayayi, onye gokagete ng'a moka oo nkoriegwa are isiko, eki naki bono totebe egento ekenene ng'a ekorekana nkoriegwa are isiko, oroche ng'a moka oo nkoriegwa are isiko nomaye kwarorire ng'a chisaini nchiroo, kwarigereirie esimi nini nini, tomanyeti. Engaki eri kware gokina, tomanyeti ng'a ng'a ore korima mama omino, egento abagusi batawenereti gokwana, togoika orengererie ng'a mama omino nkoriegwa arenge, tokorengereria ng'a monto nare ore kouchanani mama omino, tokorengereria ng'a monto nare orenge gotumia mama omino, eki negento to e chimuma tokorengereria oika agwo. Rakini ore omosubati tiga ngotebie ng'a abasa abasacha korwa kare barenge abasacha, abasacha tari bono baba abakayaywa, abasacha tari bono bataka korimoka agwo. Abakristo inwe karasuka, abanto baria b'ense inwe karacha, Abakristo gosuka gocha ensemo mbaborie egento ekemo. King David nere orenge the wisest man omonto o Nyasae, King David. Nere orenge omonto bwa osikire. Inki gekorera King David achiete korigereria gagosoka akarua eroom yaye agachia korigereria Bathsheba akanyora Bathsheba gagoesibia, Bathsheba orobere oranyore are gosigikia enchera eye. Robeera enduko ati, Ninde Patricia b'orwoochi buna abasibati baria twanchete gwesibia ntomanyete kwemena. Inki King David aroche ase Bathsheba, akamanya goteeba ng'aki yaye, Bathsheba, inchuo gocha anga ogocha iga iga. The greatest man bw'ebuku, inwe mogosoma ebuku, yaani mokaetengia ebinto biria biabete ebuku mbiri koba bono. That's, eki nakio motagete goteeba. Omokungu buna inche bono onde emiaka amisini omosacha abe ante ng'a eh mbuya okororekana. Nambegete enamba yane Facebook abande bache bante ng'a mbuya okororekana. Ante ng'a ah nare korabwate aa, nare korabwate aa. Abwo nabanto b'ebuku. Ebuku eri mogosoma abakristo. Okay. Abanto b'ense, abanto baria motari abanto ba Nyasaye, inchwe story ya bono bono bono eh. Abanto aba. Bako ense eye Amerika ename ekenami eke gesabire abanto aba bare iga iga Amerika iga ng'ai Bill Clinton akorua omorai bwa Amerika obwate mokaye obekirwe chikura arangeri Monica amotebi ng'a Monica inki aroche ase Monica agatebi Monica inche ongonka ngonke bwango ino ase obisi enene obisi enene omorai bwense akaenda agachia kogambigwa ekina. Agateebia, Monika ng'a ngonke bwango bwango, ingonke bwango bwango, onde ataracha. Ekero agonka bwango bwango na- na- nakorete nakoorete taisana egetugo, bagachia gokora mpaka eh eme ekwere endeee chitest barore ng'a amache aria nasogete. Clinton nasogetie amache aria e white house, naki akorete agasokia amache aria e white house, naende taboroseti anga iga amogonkete, aye ning'o korwa nyandoche ibere. Eh? Aye ning'o? Aye ning'o korwa nyanduche ibere okagete ng'a mokao tagosabwa? Aye ning'o otari gosaba mokao bande? Ekero kwaigure ng'a mokao ngosabwa are gose oroche ng'a nkorerekana are enchera gete ng'a orirwe ase gete, chisegi nechiaki gese bono kaba omonto omong'aini. Eh? Onye abanto bande bagosa gwisika, onye aye kogosaba mokao, abakungu bande isika, ng'a moibi tataeti koiberwa, lakini aye nabo okoibwa. Totageti onde ayio akoibere, eh, lakini aye nkoibore. Gokonyora mokao nko ataete koibwa, gwaita mokao insa chinde na abasacha abasani baino nabo bagotosaba. Tari intwe twabasaba nabo bagotosaba, kwanyora emessage kwamanya gocha gwakomosubatia chindoe, eh. Yaani mokagete ng'a inwe mbarabi motari gosaba abanto gose motari gosabwa. Eh, yaani mokagete buna bono onye ere ose tiga ng'a onde tagontebia ng'a kare ang'e akarorero akwo ndakuna. Kei tata. Mwanye gotoboria abakungu tobatebie ng'a inki tokoenda isiko aa togoetera. Mama ominto tagoikaransa agotebie ng'a nyarebe nankorete gete, nyarebe na. Mang'ana ayio tari gokwanwa because abagusii togwekora ng'a intwe ntwanchete egento sana, lakini egento kiabekire abasacha baito echela ime. Egento okonyora ng'a momura omwabo tata omino auchananeti mama omino, okonyora naye naye aye ogoaka mokao chindwe, nabo oranyore tata oria omino okaete ng'a tata omino tari tata omino. Abasacha ebinto bagokora nebinto ebikaya ayio, tobori intwe abakungu. Mori gosaba nabasacha ase basacha, nintwe mogosaba. Intwe tomerete abanto baria bagotosaba, onye koboka twarenge mabi twabeke risakara ng'a nyare bonsabire, nyare bonsabire anga nsegete eyio. Gose omosacha oyo nache arore chisemi atebe ng'a nyare bosabire pe nyare anga nsegete eyio. Ekero kwamanyire ng'a mokagosabire gose kwamosabire, inki gekogera otaete gosamba omwana obande chindoe? Ebiasara biria biao mama omino are gokora bie ching'eni akonye agokora ebiasara iga iga bike bike bike okaete ebinde nabio are goisana aire abana eschool fees gese abande baino omosomire na abasacha ba bande momaete bo? Lakini mokungu tagogotebia ng'a inyare ebe obasometie akoenda onye kobeka obonyanya iga omonto onde abasacha na abanto abakaya aywo abange lakini nabo bagosomia abana nabo bakorwa chifees lakini mang'ana aye ntori gochi konya gokwana asebete ng'a ng'a inyarebe eh. Nomaete ng'a ng'a ogosometi, nomaete ng'a iso norori, nomaete ng'a ng'a okoiborete, mboro abande moiboire korwa isiko, omosacha agokonyora okoocharani, nabo okonyora nkirete igo omosacha obo omosani one gagocha goteba ng'a ogaacha mwane ng'a naki okororeka na enchera eye eh, ba bagokorigereria batagete komera amate, bakomera amate bono oroche naende omosacha oyo onye gakobegete buya. Buna inche mbekire buya iga bono, onye ng'a e- amasacha aya agocha, ng'a na omosacha acha korigia, achaka gokorigereria. Okaete ng'a omosacha oyo, inki ekero ogochi goita moka oo, ng'a ogotebetie onyuo amo omokungu ore ekieri. Ebiasara biria biao bia nyoko oo, nabio okaete biabasometi, ogochi goita omokungu o bande, hee. Tiga ndagotebie, eh. Ogogoita mokao ogenda echela omosani oyo acha komorenda. Ogogoita mokao ogenda echela anyore Alejandro. Igogoita mokao anyore abanto aba Sierra Leone, aba Nigeria. Siku hizi tokoenda nabarabwo bonsi. Ntori bwati upaguzi ng'a mosacha ki tokonyuoma. Buna inche na omogusii nchiete bokamba. Omosacha egento ne egento. Naende abande abande, monyabere abande tari mwensi, abande bwetanda momanyeti ng'a omokungu nogwenerete omoe egento giansi, igo mokaete ng'a abasubati abagusii barokiri ng'a barabwo gento nkeri kobansera, bono abande mogocha monywete amaruri oka mwatiringa abakungu, kere mwatiringire abwo ng'a chigicha gicha, mwachigicha mwachigicha. Eh, mwatiga abakungu bako bakoiyia omorero, mboro omanyete ng'a ege- mori goika ase mokore gene ng'a egento ngwati kere omokungu, omokaete ng'a ase eng'encho gento gekobatia giatetwe Clinton agachi kori kogonku na Lewinsky gose giatetwe King David agachi ko- korangeria Bathsheba, inwe igo mokaete ng'a abakungu barabwo mbari gwatigwa gento. Bono kwamanya aye onywete amaruru rioka, aye gotindete keresa, bono omokao igo omotigete igo. Abagusii bande mbamanyeti abasacha baito, tari ng'a mbobe, imbamanyeti ng'a omokungu nabwate okogania kwaye. Egento nkero keria gekogani mokoba nomosacha mpaka koigwa ng'a eye egento eke giakorire ki? Giansire. Because inche nemiaka amisini Eh, ekegori kiane ntomaete egento kegwansa, egento ngwansa kere. Inwe bono mokagete baria abande abakoro mokagete ng'a okorarera omokungu ng'a pa, ng'a ng'a ng'a ng'a mwakora. Egento ngwansa kere, egento nkero kegwansa, na egento nkero kegotiringwa. Abasacha mbaro bagokomena obochingiriri mbore obw'amato, obochingiriri mbore obonde bwa chimioro, obochingiriri mbore kera ase, inwe abande mwanya kogenda mochie gokuna bochingiri oro obwo. Lakini Aleandro nabo akoenda abwo agokune omonto korwa Nigeria nabo agokuna inwe bono mogocha aye nerioma notebererete aye bono noko yaani oro obeete rioka kwamenya gotebia mokaye ong'onchoka naende omanyete igo toremerereti ng'aki kiaikire koba ise abana tiga ndemereri iga anye gontirenga. Abande nogotiringa gwoka mogotiringa, kende nkeiyo mogotoisaneki, kende toigwe egento kiaye gwansa, egento ngwansa kere. Kegori egetari keria kiabo mama gekaranse, mama akwane igoro yegento, tagokwana igoro yegento, ng'a atebe ng'a ng'a gento eke yani kere iga no, binto ebi mbiiyo. Etechnology yachenchiri, yagerire abakungu bamanyire ng'a egento ngwansa kere, nabarokigwe nabatarokigwe. Bono onye konyuomete omokungu oo okoremereire, kwacha kwenya komotiringa, ng'ai naende okorwa ekero amatuko nacha atatageti omotirenge? amatuko nare aye kera rituko onye gotiringa omonto kera rituko. Ekero agogotebia ng'a bono at least ntiringe every few days, bono totageti koigwa iga, aye bono okaete ng'a ore buya otagete onye komotiringa kera rituko, no! Togotiringa omonto kera rituko okoremarereti, kare ekorera. Kare erigereria aye bweka bwebori ng'a egento eke ng'aki ngokerua, ng'aki ngokwanera mokane, ninyesibeti buya, iro kaba bono omosendete enda. Eh! Omonto bono ogosendete enda risacha riacha riakorarera go, bono nonye negento tokoigwa because bono orarire netrela yamagoro kumi na nane. Eh! Omonto akorarerete naende onye akare konywa amaru ne chisigara, bono neubi, bono gwakumia ng'a ng'aki nkoyana, nonye kwanduerete chiombe, nonye kwanyuomete. Togotiringa amatuko saba aye, rende togotiringa as needed, gose nkore nkore erigereria ore omanye ng'a tori konyara emeremo eye, gose gotete onya gontiringa rioka kera rituko. Tori gotiringa monto kera rituko, kara erigereria ng'aki omosubati gakanire manya nere ng'a naki narosete, na abande mori gokonya nyomba. Omogocha mwaikaransa, mwarua ase mwarua, mwanya gokuna chitibi, inwe mwanya korigereria chitibi, mwanya korigereria chisimi chiaino, mwanya koebeka amasasi, mwanya koebeka amasasi. Bono ekero mogocha goika getanda, bono oo bwogete omorero. Ekero bwogete omorero, moka orure emeremo, mwarue emeremo mwensi. Ere orugire, okorere abana b'omwake, ngosibie are chianga, nkoabusa are enyomba, aye goikaransa tokonya korigereria. Bono ki mogoika aria ogoteba ng'aki yaya, Omogaka ominto, naende iga agosibete, bikose tataeti mang'ana amange oroche orosirie abana naye. Gaki omogaka ominto, Yaya, rero tinyigweti buya, ee, narosire. Bono onye gochaka, bono aye kwaruete emeremo gwatimokire, gwachaka ko, ko, ko, bono notaeti, yaani oigwete ng'a oigwete ng'a yaani bono anga kwamosamba chindoe, eh, omokungu oyo orosire. Naende, Ase engencho motamaeti negento ngwansakere, tiga mbatebi, egento ke gwansa, ekero omosubati nere are chinguru, omosu ngaki okoa omosacha egento otari chinguru, koru gwakabogete saa kumi na moja, gwaminyokire gwachire emeremo, gwachire kwarugire, ngaki okorusia emekia, egento gekoriegwa na emekia, buna ekero mokoenda koriegwa isiko aria mogo ab ogotumia chinguru, omonto okoria egento buya buya egento kegwansa ekeganeti chinguru, emekia. emeki eria ime, emeki eria ya isiko, emeki yonsi goika ekore emeremo ere chinguru eh, ng'ai okorusia chinguru oroche kwaminyokire okominyoka omosacha ngo ngokoomania are ng'a onchoka, ng'aki ogonchoka ng'ai okorusia chinguru kwage chigunguru nchio. Engento ki okori na enchara, ngento ki okori gokoomaniwa, yasaria egento nkewansa, mogosanga buya na omosacha okonya gokoomania, igo ogosanga na omosacha. ekero agokonyete, ekero akorete ebinto onye gogotogia, onye gogotebia ng'a ningwanchete nonye tagwancheti, onye namauga buna aya aa nomire igo onye kogora bosa igo, ee amauga onya onya goteba ng'a ningwanchete ningwanchete, erinde nere aragereri. Bono inwe abande motagete ng'a aseng'encho kwarwete chi chiombe ng'a bono lasima, onchoka. Ng'a naende ochoka, naende momanyeti ng'a gento eke nkeri egento eke ekekorie gwenchera gete, abande momanyeti bo, egento kebwate chi chi chi stage eyemo eyemo eyemo, tari ng'a ogocharokera getanda gwateba ng'a onchoka inche igaa, no, onde taiyo ogoonchokera, engaki onye inche omong'ina emiaka amisini tindi goonchoka, kana abana aba mobwate abaiseke aba abasinini, goonchoka nkoiyo, babo mama bare emiaka tamanini. Nabo baria kogamberwa nabasacha ng'a onchoka, omosacha abwate abakungu bane, tari bono. Bono okoenda echela otige mokao gakoriegwa egento buuya, naende tari gochia koriegwa ne eubi. Iga agochia koriegwa egento bono gegwansa, tari eki kiao giachire echela getari kwenyara. Bono naye ogochia koriegwa echela, ng'aki ogochia korwa echela naende ocha konyora omokungu oyo gwaka chindwe? Aya, abande mobwate emeremo, mwachire mbuya mono amachio maito mwasomire, abasacha baito mosomete, mwatwarire emeremo. Buna inche ngokora emeremo ne eserekari, buna kwabekwa iga, buna gwasoerwa, ng'a gwaakire omokungu, emeremo yaye rire, emeremo teiyo, okobutwa emeremo. Kero kwabutirwe emeremo. Naki ogocha koba inse eye nogochi koirana nyandochio ibere ochie koburugera ebituma rero siku hizi ebituma mbiri kobwata inyandochio ibere okoigwa okoenda ochie gotora echaye echaye tebwati besa inyandochio ibere okoenda ochie gosimeka emete gose ne chiungo ogochi gotega chiungo ogochi gotega seino gwachirega iga america gwachire esukuru kwabeire kwabeire omonyagitari kwabeire engineer oake moka omenye korora oroseriwe ogende ochie gotega chiungo. Ase engencho otatageti koira ebinto buna bire ense engaki buna bire oake mokao oroye buna nyandoche ibere ore tori nyandoche ibere inki ogwakera omokungu oroye for what eh ogosaria ogosaria erieta riao riemeremo ense ya abande na nka kende tokabwati na mokungu bono onde tagochi kogwancha omanyete tobaremerereti omanyete ng'a tobanchete ntobancheti Bakungu mbanche tibasacha bakonya kouma-nouma na basendete chinda batari gwesibia maino. Mokungu teiyo oanchete mosacha oye, ogoikaransa tokonya kobwata chi omosacha ogwanchana omosacha okwerenda buya, ogokonya na abana. Omosacha ore ore asare gogokonya because ntobwati bareri. Omosacha oyio nere ogwancha. Mosacha bosayio okonya kobeka chirimoti onya kobera chisimi, onde taiyo ogwanchete tokoremereretie erinde abana bakine. Abana bagokina tomanye kobanya ase kegochi gochi. Mh? Abande mwakire abanto mwabaitire. Chistory osa korigereria abanto abagusii nabu twahakirwe twaitwa abasacha abagusii nabo baitete abakungu uma bagakwa momanyete bo tari ng'a negento kia bobisi ninyu mwaitete abanto iga ense eye bagakwa ase eng'encho omokungu tachieti gokogotegerera twaitete abanto totindegete eye tari story orake omonto akwe ng'aki orakore. Oraake omwana o bande orue agwe, riria mogosugumana, ng'aki orakore? Nkorebe oria ore bo? Eh? Nkorebe oria ore bo ng'a ndaake omwana o bande akwe, aye ogende echela? Ng'aki omwana oyo akoba? Abasacha abagusii inche nkobaonya ng'a ense eye emiaka naberire asalasini imenyete ime aa, tata iga abwate abamura kianda abe isiko ekuminambiri. Tata akaigwire 1926 tageti boku tindwe chiga goita bago mama abamura aba ba tata tata are kobatainia ense egochi gocha bosio eh abakungu aba mbagocha koba buna abanyoko abamura bayarete ng'a abakungu aba mbari gocha koba buna abanyoko abakungu aba bagocha goetenenera na intwe abasubati tata atotebie ng'a abana bana abaiseke kamo okonyora basacha buna intwe bagocha kobarenda buna mo buna Buna ndende tabang'ina aba baino, inwe nabanto mogocha gwetenenera kaa abasacha abagocha koba abooro. Ense nekare aaria Amerika abakungu babwate emeremo bakoendia chigari chiabo. Abana bane soma mocha gwetenenera. Nari nario omosacha atache kogochanda. Omosacha atacha gogwaka chindo enche tindi goita abang'ina abamama baino eh tindi goita abanyoko. Lakini inwe kaa mogocha konyora abasacha bakoba bakobarenda buna ndende timama omino. E, kore omokia mwetenenere, omokungu ogwetenenerete kera egento nkoye ore, nobwate kera egento kiao. Ing'e egento ki'okotagete ase omosacha nobosani, erinde monyore abana morosie egesaku. Omosacha amenya gogosamba chindoe iga iga America. Twetenenerete. Omosacha amenya gogosamba oroe. Inki agogosambera oroe? Mwagenda emeremo mwensi moiranire. Chindoe nechiaki. Inki mogosambera abasacha chi- abasubati chindoe? Eh, onye gokoenda koria isiko, tokoria rende na amani oire nenyomba. Onye moka agwo chire ororire ng'a aiga okare konya gochigicha bosa, kwarorire naye nomaete tori kwenyara. Inki egere otaete koenda echela ochikorie igwe na abachuma ande America aria chinguru iga. Okaete ng'a na abagusii bande ogochi konyora iga aria echela bagotebie ng'a yaya mogire onchoka. ng'ondi eki onchoka ng'ora ng'a mbuya ngocha ng'ora gese bagokobwatana gokoria egento ng'a papa papa ogochi goonchoka onyore igo otandoire inki bono orakore naye ng'o inki orakore. Abasacha egento kia omoerio naende ntagete nkebwatekanie amo, mosa korigereria abana abange bare iga iga America. Abana abange abamura na abasacha igo barusetie abaibori babo mama omwabo Kenya bagatiga abaise Kenya. Abasacha abange Kenya bakaria bagachandegete, abande bare Nairobi abande bare nka. Abasacha abange bachandegete abatata baito bachandegete. Inki gekogera? Abana bakorora buna ogochanda mama omwabo. Oboamate bwa abana. na ng'ina abore bwa igoro mono. Kere bakorora ochandete ng'ina abe agokwanga, kae ekero bagocha konyuoma banyore abana babo bamanye emechando y'enyuomo, okonyora abakwangete bagotigire gwachandekire aa rinka, gwachandekire aria nase eng'ombe. Iga naende bono ekero gwasareirwe emeremo ng'ai kae ogocha kogenda. Oboamate bw'abana na ng'ina oroche bache baroche ochandete ng'ina. Abagocha goika ase batebe ng'a mama kora ki? Mama ng'anya. Omokungu oria iga akong'anya na abana baye mbakorigereria magega. Kae ekero abana bao bagocha konyuomwa basoke bamanye ng'aki enyuoma ere, eria aye gwakure gwachandekire. Eche ere omenyete, kende nkeiyo obwate, okonya goetana na isiko, tobwati kende. Naende tiga mbatebi, Abanto bakorokwa single mothers, abanto bakorokwa abakungu baria tobwate ebiasara, abanto baria babwate abana bakorenda abana boka. Kera omonto ogatete gokonya omokungu ore nabana, eserekari etete gokonya omokungu ore nabana. Kera omonto nonya abana baminto baria bare abasubati, otogokonya abakungu bare nabana. Naende ntaete nkwane buna omokungu ore bwoye na omokungu obwate abana. Onde taiyo ogokonya abasacha isiko atiga ngotebi, because ekero mwatiganire na omokungu, omokungu iga akoenda na abana baye aye gwatigara iga aria. Kero gwatigaire iga aria, omokungu oyo ogenda onyore ogokonya korwa ase eserekari. Onyore ogokonya korwa ase abaamate, onyore ogokonya korwa abana bamwabo. Abakungu bare naba nomokungu nabe omokayayu buna are omokayayu, iga agokonywa nabana baye. Mokungu taiyo okorinwa gokonywa because nkori are egento isiko. Mokungu tari okorinwa gokonywa because iga egento iga ekomoatia kiaguchecha okoira ochia kogetayayi isiko. Nogetayayi notegetayayi ki kwaiboire? Abanto barocherete abana amabera mbari gokorora, nabo barabe mbakororera amabera. Lakini ase eng'encho obwate abana, Eserekari yakorora amabera yagotebia ng'a gaki tiga tokonye omokungu oyo akore ki? Akinie abana. Abana baria bacha baba egento. Ekegusii kiamanya gotebia ng'a mama mama naba kera omomama. Mama naba riraya. Naonia omobere oyo mama. Mama nabe omotayo ayio mama. Serikali tegochicha kogokonya ekero kwarure echela gwatibongirwe gwachire korara chibasement chiabanto otari na bana echa kogokonya orue iga aria obotaka bori ime ekero kwairure echela gwatibongirwe kwabeire eubi ase obogima bwao bwensi tokorwao tiga ngokani bosa. Omokungu nabe omotayo ayio. Omokungu nabe omoibi, abanto mbare abamwabo batagete komokonya. Onye inche bono Perina ngochaka gotayaya isiko aa, abana baminto mbamaete ng'a Perina nabanchete egento botambe. Efamiri y'omokungu nemaete ng'a narebe nomokayayu. Abanto b'efamiri mbamaete ng'a narebe nabare iga nomworo. Abasubati bande abare abaenenu. Buna inche mbwate omonwa, naki ekero tinchieti gosimbigwa kosangana naituru chindoe chinde, na inche ng'ite omonto chindoe. Abana baminto mbaete ng'a Penina aanene, ekero omosacha oyo anseriri, abana baminto bagocha bambwate ase, tari inche ba- bako- bakororera amabera, na abana bane bakororera amabera, bateba ng'a omonwa oyo nabo twanyoroche ng'a tokoge tokoremia omosacha, tokogomia omosacha aye na omokungu okong'etie omonwa, bache bankonye. Lakini monto onde taiyo ogocha gokonya mosacha. Gwakire mokaye orue. Serikari eye tebwati biombe bigokonya abasacha baakire abakungu. Serikari eye tebwati biombe bigokonya abasacha bakonywa amarwa. Serikari eye tebwati basacha gokonya chiprogram chigokonya abasacha bakonywa amariogo. Serikari eye teiyo ekonya abanto buna inwe abasacha abagusii, gose abasacha abamwamu na abana aba bane abamwamu bare iga iga batato. Onde teiyo orakonye abana aba. es'eng'encho ng'a nomosacha one obabwate. Abasacha babwate abana boka onde taiyo okobakonya. Naende ntaete momanye ng'a nimbe omotayayi pi rire aya ngokora emeremo botuko naonie egento nacha naragerie abana bane. Lasima abanto bankonye, lasima abana bane basomigwe, mokungu onde bwensi. Nabo omokayo ayio nonya komotangasa, lasima omonto akonye abana baye, lasima. Lakini aye omosacha kwang'akire oroyee kwarusia igwe kwairurwa gose ng'o ebasement yang'o kwaenda, aye namarwa okonya gokwo konywa mpaka okwe, onde toigocha gogokonya korwa iga aria. Abande mwamanya koenda isiko aa. Mwachaka goteba ng'a oo, ng'a mokane notaka komoisanekia tokomoisanekia. Kimwatindire, kimogosiba, bono omosacha onde oyio ng'a kei, egento eke kare gwatipeni, eeh nobomaene nkong'atigere. Bono rende kwaenda gwachia konywa amaru baria mogotanga ase abakungu baino, kimwaenda rende mwachia gotangasa peni ng'a egento gekomwatia. Naende egento nkong'atikere, tari ng'a nkeri kong'a tinkong'atikere, ee, egento eke nabo gegogwatia iroka ekero keigotete gekobuchecha gia gegogosaria omotu pi. Inche omokungu nkobatebi, naende tiga mbatebi bikosi tindi gochi korigia kura, tintageti kende, inche tindi kende nkeiyo nkorigia ense eye nsogete ndi bwane inche bono nekorera ngonyete baka abamura. Egento gegogwatia ng'a papapapa, giagosaria omotu pi, ekiabasubati inche timbwati kiabasacha. Tigankwanere ekiabasio ati, Ekiagera obwati ng'a ta-ta-ta, kiabucha echa. Amanyinga arue omotuba ono tokonya korenge erio omosacha gagochia gokuna iga kwoigwa ng'a ne estima yagoaka. Mosacha onde oyio otari mokaa oo otari mosa oo kwoigwa ng'a eihh estima bono ng'aki, egento ngocha kere giansa bororo. Naende ekero kiaigotete. Igo kere egeanso sana, kere egeanso. Omenye korwa ororo gwaenda gwatebia abasacha aande ng'a mokanete aa, ng'a anyara, ng'a akonya ko- konyegonchanda, eh, bono gwatindire ng'a eh, eh, ng'a akonya gonsaba rioka rioka. Omosacha oria otegerere otebe ng'a aii, egepeni aa, egento eke kare komoatia ng'a eh, naende obomaene nkong'ati kere, eh. Omanya gochorera rigwa achire koiroka rimoka ri Kenya gose rimoka ri koriera amo mokaete ng'a ngotae amo kare ani kwatigire ribaga nyomba omosacha oo bweka ng'a nare goeta aa ng'a nakaba buna ara yaya taiyo ng'a ng'aki peni yaya omanyete nkoagete ee nkochi koiyo igo na inche nairwa ng'a na estima yang'aka ng'a papapapa bono estima yang'akire papapa nkonyegerigwa rende ngote ng'a ee bono ng'aki nonye emepira mbari koinyora kobeka emepira ekero bagocha koinyora kobeka obee insa chinde nonye na abana barosiwu isiko aa. Eh, omobere ogoga ng'a ka, ka, ka, ka, ka, ka. Eh, aya, kwamenya kogenda isiko aria riria okonywa amaroro, ng'a ee, ng'a mokane embura tari kong'a. Eh, bono ngosiba more, mokane, mokane embura tari kong'a, um. Oh the picture, you are looking at the picture, eh, picture ya egento, egento abanto mbaro twanchete egento, it's okay, egento nekiya sana, um, torochie mbegete ebicha aria ekong'oroki ng'a. tomenane. Eh! Kwamenya gwaikarire gwatindire kwamanyete ng'a mokane ng'a ondinire ewiki yaerire. Bono kwa- toramanye ng'a gwatebirie omosacha oria ng'a bono egento ogechandete peni. Naende buna obamanye na egento genchandete because inwe mo- inwe bado moraika omokate ng'a abasibaa ati barokire gento nkeria kobachanda. Aaya, kwamenya konya kwanyora ng'a bono egento okiateti peni. Omosacha oria omenya gocha ng'a bono namaete ng'a toraegwe ewiki, omanyete nabatebie ng'a abasacha mbaro bakore na abakungu moramanye, abasacha mbaro bakore na abakungu, bakaete ng'a bono ng'a omogwere tiga mbuse ebirore nkogira more ande, ekero ngokwanegire egento nkogira more, egento ne ekiya sana eh, gokoakera abana egento eh, egento ne ekiya, egento ne ekiya tiga mbokanie, egento eke ne ekiya sana, abande naki kwanza getobegete ahaa because onye tari gento anga twasereti eh. Egento eke ngokoa kere ebinto ebinge giakoa abana kiakoa ebinto na ebinge bi'egento. Bono kwamotebirie ng'a yaya ng'a mokane ng'a nanya ng'a ga- gaenenete rioka okonya kogamba moka oo. Ebinto biria bionsi bi gwakwana aria ase mware konywa amarwa, omosacha oria oruga aria ondangerie, oria nang'akire yaya. Naki ogendererete bono omanyete risacha eri riabande rigocha ne enkwano engiya, yende eri rigocha na nkwano eria omosacha agocha ng'a nyochoka, iga agocha ng'a naki oipeni ng'aki ogendererete mbuya ande, naki okorekana buya iga, na inche ngochia koigwa igo nachaka komagamaga rende. Bono naende, rero abasubati ngosiba bare egento kei. Tiga bono kare twakanywire edrink yare korokwa kingfisher, tiga bono onyore ng'a kwarasoe sibire akawine gete iga mh, kogosiba bono akawine gete bono okore mh ng'a ng'a epeni eh ng'a oh ng'a yaya mbuya, bono mboro omanyete omoibi ngocha are koiba bono tari gocha atebe ng'a nkoiba are iga agocha ng'ora ng'ora agwekora ng'a rende ngogokwania are lakini ng'a ochiete gosokia amang'ana korwa nyomba ne richuma riachia gosokia amang'ana korwa nyomba goteba ng'a tindamoa ewiki engima. Egento getarakunwa ewiki engima ekebuchechete keganyete gwateka ng'a pa! Naende nabo kegwatekire egari ime, giatekire gesona, giatekire ecloset ime gose na emeremo, giatekire eroom ya omorwaire, egento na egento egesense sana. Naende onde taiyo omogusi ogocha kobatebia buna nkobatebia iga, egento na ekebe, egento na egento ekebe sana. Naende inche nkobatebia naki gekogera mokoenda echela abande, because egento eke momaete goki manage. Eh, egento eke negento kerakobeka echara ekero inki oroche Clinton are gochia korangeria Lewinsky ng'a ngonke? Eh, ah abande, bono kwaebete ririmo kao mogosoa nyomba, mogosoa getanda gwateba rende ng'ina ise abana, tiga ng'iterere mache rende gaki ng'aki ndakore nache naigete gosoka rende tiga ndemerere. Eh, omosacha omenya gokobwate engonke ero kwaigwa ng'a aii. Okomina engonkero kee nonye ne radio ekero otaete kobwatie kobwate estation nonye na ekero otaete obwate ng'a egesa gesoe buya ase okomina ng'ora ng'ora ng'ora ereri chiri chia kare tari bono mobwate chiredi digital. Kare eredi okware okomina eredi ng'ora ng'ora eh nari eredi erabwate ogosuki ng'ora ng'ora ng'ora erinde obwate. Ombati korwa Kisumu. E radio station riria twarenge abaiseke abake yare kobwata korwa Kisumu. Kere radio ya mama okobeka okomina ng'ora ng'ora naria orabwate e radio station. Tori ong'e obwate e radio ng'a gwa bono sikuizi ime okobata iga ng'a otagete oche obate omokungu iga ng'a erinde achake kwegoki na egento. Igo okobwata e radio station kwama kwakuna ng'ora ng'ora iga. Aya abande mwachire mwarigereiri chi video ng'a bono ee abande mo mo mwaigure ng'a abakungu nkogonku bare. Eooke, naende ochebereti maito gose abasacha mbakamanyete aya, um baria bare ase Italia, na omokungu nkogonkwa are orobere, mokomanya gocha orobere, mwamenya kogonkwa omonto buna evacuum eye yokwabusa enyomba, ng'a um risacha rinene riakong'usa orobere ng'a pa, bono nonye na amanyinga atenene omobere igoro, mwanya koigwa odisa ng'a buna eredi nateba naende. Tori kogonka, nonye mwane okogonki nkogonka are igo. Mboro mwane oria gokoruma oro orobere okomoa koro eng'ata, kwamotebia ng'a totobasa ko- kondoma naende omwana okoruma. Ama amachuma ande iga akogonka orobere, omosubati o- obororo bwaenda mpaka omotwe. Mbori kosi motaete kwebundisa gotunia esitesheni buya, eh, erinde mobe mosange nyomba ebinto bigenderere buya, eh. Abasacha, imorwe mogosanga buya ng'ora omoka oo gwakwana nere buya, eh? Okong'usorobere mpaka omosubati oyio ng'a nesiorori aigwa bono ng'aki oroche gocha koria egento kiabuchechete kiamanya koirana bono naende twachi gochaka koirania naende bono gwachaka buya. Okobuchecha koria kwabwate kwakaete ng'a mbuya kwarani gwachire amachuma. ntobaanchete sana abasacha buna inche inyuo mono onde iga iga ogochesa kama mimi inyuo mono tore amachuma tiga mbatebie abana no tobwate igaa inyuo meye kogosoa na amasikani komayete ng'a ogwasoete inyuo meye erinde mokinie abana mosikane tari ng'a ochake korwania moka oo ogwaka moka oo ogende echero otige abanto bagochandeka isiko abana bao bagochandeka. Aye ogende, ogende ochie kobekwa echela ime abana bao batimoke isiko, moka atigare gagochigicha gakoigwa obochingiriri, naende abasongo nkomena bare mpaka amagoro. Abasongo bakomena kera ase, abasongo ba inwe morataka motaeti komena binto binde, abasongo bakobeka o- o- oromeme mpaka ogoto ime. Abande baka, mwanya komanya ng'a ng'a ng'a ng'a obwa obo obochingiriri mbore ebiara, abasongo bakomena ebiara. Na Penina korwa nyandoche ibere bono iga tata taiyo ogocha goteba ng'a Penina nomosongo aye ndochi komenwa na ebiara because omokamba omoikire chindoe. Mama emiaka are tagocha acha goteba ng'a Penina mosongo yaya, igo ntaete ng'ende ase obochingiriri bore. Obochingiriri onye nobwo omosongo bore tiga bo tiga ngende oo. Inche nabo ngocha korwa ense eye ntaraigwa obochingiriri naende omanye kong'aka chindoe. Ee, na gotetinya gokoremereria, momanye kogenda mosibwe abana baminto. Abana baminto mogende mobere echela, motige egento gegwansa isiko aa, ribe gogocha ng'a oo orobori mokaao ng'aki omong'ina ng'aki aba. Bono naende, mwa mwarebori buna ng'aki amachuma mwarebori. Omosubati buna inche, inde ekieni, inyegenete. In fact ntatontebeti ngacha kwegena. Tata iga ari gontebia ng'a iga onde buya kabisa. Tata iga ankorete nkegene ng'a inche ninche ekero egento onde. Mwana one onye bagogochanda oirane. Yaani igo otagete goteba ng'a ase eng'encho omoka omosacha oyo na omokamba atebe ng'a ase eng'encho nanyuomire Penina oyo, onde tamorigereria. Naende iga ekieni igo otagete goteba ng'a aye mokao onde takomorigereria. Aye ning'o? Eh? Igo okanyete ng'a monto tagwancha mokao? Naende onye gwogachandete mokao, ng'a ki otagete abe? Lakini egento gegonchanda, tari ere eyiyoka. Mogende echela mochie gotibongwa, moende mobutwe emeremo, motige abana baino mwanchete bagochandwa, ase eng'encho totageti koremereri morie egento. Torochi oyo otebire egento economics, egento economics, inche nkobagundisa, onde toyorabagundise amang'ana aya. Ogende echere otige mokao gakoigwa obochingiriri ng'a okorinire. Orore mokao gagokorina egento mo esababu nero inchuo more amachuma ntobanchete. Abande tayari nechi nomore bare chinasing'o. Inche omanyete ne chigroup chi'abagusii nkorani nimanyete. Abande nyagitari tokobarorera. Baitete abakungu, barure chichela, basinyire konyora emeremo. Naende tari ng'a abachuma abasacha abagusii boka, nonye nabasacha abamwamu onye mogotegerera eprogramu ekorokwa NPR, genda motegerere chiredio, basacha abamwamu ribaga riabo ndiri iga igaa ense eye ya America igaa. Basacha aga a Amerika ribaga ndiiyo riaino mogochia gokora ebinto biria mogokora onye gotaete otware amani irania enkoro nse ng'oora orore abasacha banywomete abakungu buna intwe intwe mokungu buna oyo osacha oyo iga asoete elaini yaye ateneine elaini yaye omosacha oteneine elaini yaye nere omosacha oramenye nse eye. Mosacha otete neini raini yaye otete kogambera mokao abakungu ba rero tori kogambera mokungu tenena eraini yao yes arono mokungu ororo mokungu ore okaba naende bare batari gokwana nabwo ababe mono ororo enyuoma ere engiya engiya engiya. Omosacha agairanete ense nomokungu naro ching'a mosacha oyo takorete ki tabwati mang'ana. Mang'ana aria ng'a oanchete omonto ng'a bono totaeti oende ande ng'a nini nini mokoburukana ng'a gesoba enasi, gesoba edoctor, gesoba ekaria bono chikari amo ogokwana naende bono na getanda iga ore igo ore bo tori kwenyara chindende chioka mogoitera chindende ogoitera. Nabo oraremereri chindende igoro y'abana bao. Lakini oitere chindende naende oake omonto oroe. Baminto bake, ee, tiga toremererie chindende, ee, tiga toremererie ende enene, ee, tiga toremererie ng'a mori maete ntagete omonto antebi erieta ri'ekegusii erio August buna inki, yaani ekero mosubati agoika timanyeti erieta August mbwati more abagusii ntebi ninki naende abande. Tari ng'a mogwancha ng'a mokonyara koa omosubati eogasi mori kwenyara lakini it's okay twaba abere lakini imo obasa gotobwati chi ne chindoe tori goiki mokongwa aigwe buya tobwati bese tibwesigeti igo osendete enda naende omenye kong'aka chindoe come on omanyete insa chinde togwekora ng'a ng'a to to mbuya tore lakini ta ntori buya mokungu tari ore bwoye ore buya ebinto mbiraroche naki ekeremo okonyuoma abakungu bache kobakonya. Abakungu bagocha baremereria, na omosacha ocha oika nere oremereria, because abakungu totagete ebinto ebinge sana tiga mbatebie. Orochi bono omoisibwa buna oyo okondama ng'a mbakanie ng'a mbatebie buna bagocha America, omoisia oyo aa, bono omoisia buna aye gaki ngokororera amaabera ng'aki bono kaye orabe eh. Inki otaete gochera America na obosensi buna oyo? Buna aye bono obosensi obwo bwao obwate chindoba echio okaete America enonyete oboe none oche obosensi obwate. Ng'a stop telling us how, how, how to get to USA stop the nonsense. Omoisi oyo aa. E, bera aria ase ore kanya korusia chinkene, kanya kori ko kwanya korusia chinkene iga aria e, e, e, werende yago e village. Mh? Aye nemoisibiri bire bitararusia mabiri iga mogocha social media mwanya gokwana alafu ekero mogocha konyora emechando omonto obore okobakonya. Torochi torang'ainie aye nomwana omoriri lakini it's okay nocha ong'ainie. Yea nocha orusie amaibiri amabiri iga erinde origie abanto bagokonye. Inki ogocha gokora America aa onye nonye ne chitabia chiago chire chimbe. America oigwete abanto nechera bamenyete. Minto nigo natagete gokwanera nainwe. Nabakwaneire, nabatebirie ng'a onde taiyo okeroche ense eye, kera omonto ngokerigia are. Onde taiyo ore omuya, mokungu tari ore muya, mosacha tari ore muya. Mama omino mabasomi, tomaeti ng'aki mama omino agosometi ogacha goika ase gwaikire. Onye nobotayayi bokobasega segisika endamwamu. Onye okaete ng'a mokao ngotara are, nabo oranyore iso oria okaete ng'a nere iso tari ere iso. Nabo oranyore omwamate nere ogosometi. Nabo oranyore omosani o iso nere obasomete. Aye tori mwao kobua Clinton, omonto omonene bwobisi kabisa. Aye tori mwao kobua King David. Aye nomonto ori kawaida mwanyabanto lakini tiga goita abakungu. Tiga goaka obakungu. Tiga gwaka abakungu, tiga gwaka abakungu, ntobanchete. Lakini nkobatebi ng'a abasacha abakoremereria abakungu, na abakungu baremereria abasacha. Tata nanchete konya koomana, meaning ndoche akonya koomana omana. Kera achete America nkamoboria bono tata inki bono kware komanera at the time nare ko understand iga antebetie ng'a iga nare koanyoka emeremo ngochi gocha nanyora emeremo eye itakoriri because abasacha be engaki eria ebarenge in charge natebia mama omino. Sarah ng'a gento gete gento gete gare gocha obae emeremo, my father was very wise, gagocha gakonyora emeremo etekoriri okora ki? omana, lakini tare kobaaka. Lakini tata nabo amanyete are goteba moro baminto ng'a abakungu bagochia bosio mbari gochia kogosaba gokonya, abakungu aba bagocha goetenenera siku hizi tokorosia chibesa toraire, ntori korwa nonya enyomba igaa. Abakungu bare nyomba ya omokungu oraire chibesa chikorosuka oraire tari lasima oru getanda in fact oraire iga ogochi koboka mambia kwanyora chibesa nchire account igo abasacha ntori engaki eri yabo tata ng'a naye okoa omokungu egento omanye goaka omokungu obande oroe bono mokogenda mogende mochie kobekwa echela. nakwanire amang'ana amange sana in fact nairire ense ngima, ntobaanchete amachumba aito, ntobaanchete abasacha baito, omosacha nere emenyete igaa miaka ishirini na tisa yarire, abana noo mbwate igaa omonene ni twenty five, oyo okabere ishirini na mbili, oyonde kumi na nineteen, kumi na kianda, oyonde kumi na mbili, abana noo mbwate igaa. Nyuomo teri ere rahisi. Omonto ase gogotainia nyuomo ere rahisi okong'ainire. Nyuomo teri rahisi. I read me muna sisters. Nyuomo teri ere rahisi. Omosacha one iga andemerereti buna nde iga nabo agoteba ng'a my wife. Na inche nimoremereti nateba ng'a my husband. Okaete ng'a tobwate ng'a ng'a bono ebinto ebire ebiya twari intwe twachete komanya ng'a egame two of us can play that game. Kero ore ogwancha gochia ase omopira beka. Amaiso ao ase okobua egame enyuomo ne egame enyuomo ne ebiasara enyuomo ne organization treat it as such tokoenda emeremo yao okore emeremo buna otagete gokora buya tokoenda ase ogo perform very well lakini iga. Oyo ogasima natete montebirie tari ogasima ekegusii. Kwenda emeremo ero kwenda on time. Ekero otari kwenda emeremo gwateba. Lakini mwao tori goteba ng'a tori gocha. After it all said and done, obogima bwao bogochaka ne efamiri naende bwakora ne efamiri. Ebiasara biao ebinene kobua emeremo eria orikire ye serikali gose emeremo eria kwabeire edocta gose kwabeire kende, emeremo emenene ase ense eye ne emeremo ye efamiri yao. Ogende aria emeremo ogwo obune ka okogora omokungu oyio nere ogocha gokorenda. Omokungu ogende ogwe aria emeremo egento gakobera omosacha oyio nere ogocha gokorenda. Egento ekenene ase efami ase obogima obo ne efamiri yao tari emeremo eria obwate isiko aa. Treat it as such. Rigereria efamiri yao as a priority. Ekoenda echela, obere echela abana bao bachandeke. Emeremo eye ero orendete buya buya buya lakini totaeti korenda mokao buya. Ekero gwasoire gwaka omopira enkoyo, eh! Ekero gwaka omopira, ekerenga kiao nokobua omopira. Ekero gwachakire korwania mokao, gose mokao achakire gokorwania, igo more abanto babere, bono omotagete mokore ki? oyomo oino goika abugwe. Amachuma nainwe mokobugwa botambe mwaende echela. Gose otachieti echela kwaenda gwachi kobera chibasement chiabande.

Tari ng'a ekero gwachaka omopira buna ng'aki gwachaka, no, otagete gochiesa omopira oyo mpaka aye obe omoerio, obe ng'a naye kwabua. Eyio nere enyiomo. Naende onye totageti gochiesa omopira, karue etimu. Onye totageti moka konyuoma karue etimu. Totageti gochiesa omopira karue etimu. Naende tiga mbatebie abanto baria bare oboami, babatebie egento mogwenerete komanya. Abanto bare obaami gose abasigari, tiga mbateebie, naende eyio nere erule yane nonye ninche naende tindi mosigari. Ekero kwarorire omobisa ogo, mobisa, kwarorire omobisa ogo, rasa omobisa oria atarakorasa. Kwamopimire, kwarorire ng'a omonto oyo nomobisa one. Obwanchani ngocha bore bwarue obwanchani bwabo omobisa, tiango kane. Naende ase eng'encho ntaete mbatebie ase ki, abakungu mbare babapimire, bakororire ng'a kwabeire omobisa, tori mwanchani, mbobwati bwanchani, mwarure obosani mwabeire ababisa, agokorangereria abasigari egento egesiniini, kera abasigari bachire my friend, you can't win. Kera abanto babere bakorwana. Oria agoteba ng'a nkomorusia inde ntaramorusia, nonye naye. Onye tori tori tobwati bongo, omokungu oria iga agokorangereria abasigari nonye tomwageti, ache aorokie abasigari ng'a iga aase agwa, atebe ng'a oyo ong'aka iga iga. Ekero abanto babere bare ababisa, oria ataete korosia oria onde atararasa. Ekero mokabeire omobisa. imokia ebinto biao ng'anya. Kera omosacha oabeire omobisa, imokia ebinto biao ng'anya. Aye tori omote, nonya nomote nkonachwa ore. Twarosire konya gochangera abanto torusie abanto chichera. Twarosire koigwa abana baminto ne chichera bare. Twarosire koigwa ng'a yaani nyarebe okonya osomire buya okorire onyorire emeremo emiya, oirure echela ase eng'encho achiete gosamba omokungu orue. Inki mogosambera abakungu chindoi? Intwe namototiga isiko aa nkonyora tore ubiende naende torogote. Omokungu tari ogo, omokungu ange riuga ngocha aro obai gosusura obo egento gose amauga aya. Mokungu tari ogo, mosacha tari ogo. Naende abasacha inwe mogocha bono mwagota bobe. torikoragera buya, torikorara buya nechisemi omenyete, eh, birengererio biao mbiri ase amo ne okonya korigia chisira ikumi okonya emotionally toiyo bono mwacha mwarwana ng'o ogocha koba kobarenda. No mogocha gotigu i Kenya gochia abaiso batigire amaremo abo, inwe bono ng'ai mogocha gotigu igaa nonye enyomba tobwati, nonye encredit tobwati, meremo miya tobwati, ng'ai ogocha koenda? Ng'aki ogocha koba? Na isiko akonye iga ore iga iga ore iga ng'omosacha omosacha boria, bono kera egento giachire, ng'aki ogocha koba? Mogocha gokorageria, abana aba baroche ochandete ng'ina ng'aki bagocha gokorenda, mbagokorenda, okobekwa aria eserekari kwanya kobera ororo because isiko aa ogotiringete. Nagire moyo nanyure mpaka amache. Oyore na amato abere aigwe, ore na maiso rigereria buna abanto bande bakorire. bw'esomeri korwa ase abanto bande, tobasa koirora eki abanto bande bakorire. Abasacha baito tiga konya goaka abakungu mogende chichera, abasacha baito tayari nabo baichire echera abamwamu iga America, nainwe tiga kweira echera. Kero gwachire echera iga aria togocha kominchoria, igo ogotibongwa gokorwa ororo biongo bwao mbori gokora emeremo. Mokungu tari ore muya na mosacha tari ore muya. Monto taiyo oragote ng'a ere gaikenanete are omuya, obwo na oborimo. Twensi pi tobwate emechando. Omosacha okoira omokungu oremereria omokungu na omokungu oremereria omosacha mwakinie abana. Abana bagokina mwasikana. Omonto ogogote ng'a ere nywomo ogerire buya nywomo teri ere buya. Oroche omonto okineti buna oyo bono nywomete korwa bokamba na inche nkoru nyandwete ibere. Ng'ai nkomomanyera nere ng'ai akomanyera, gese tokonyakomanyana, monyakomanyane abana bakinire. Lakini gocha korangererigwa abasigari ense eye abande ogende ochie kobera echela eh? Ee tiga bange chisitani agira moire, nagira moire nakwanire doro mpaka nagira moire, amachuma nche inche nimbanchete. Nimbaachete sana sana buna ng'anchete abana abana iga iga abamura mbwate iga. Egento gioka ntaramanya ng'a obochingiriri motakari korubugia abwo abwo tinchieti konyora keegwa ekio manye ng'a nobo obochingiriri motakari koru inki gekogera abakungu aba bagocha bachaka koonchoka iga. Eh, machio maito, onye no ne chiresoni, mokoira chiresoni rende morusie obochingiriri, inche tintwareti mogosiara ang'e obochingiriri, manye ng'a nobochingiriri gose, motakare koreta buya inki? Kekogera omosubati agoika mpaka okoanga mpaka bono gwacha komoaka chindwei ng'a rimo ogoikera abwo. Ase riria mokoumana nario mogoteba ng'a inchutorosana nobochingiriri obo because bono tension ya yachire, Ee, taicho nimanyete ngochiere obochingiriri boria ki kwarusigwe na obochingiriri, okonyora amang'ana aria kwa kwabwate, eh, aye rire omotwe. Rusania obochingiriri kane gatato iga ewiki iga, because noo mwaruseti abana aba mwanchete, naki gekogera more amo, inki rende mwachete gokora amo? Amasese nainwe tiga mbaborie. Inwe bono. Egento eke Nyasae abaete mwanyorire abana, momanye korwa ororo mwekore ng'a oo, ng'a bono ondosete, ng'a bono ogo, ng'a gaki, yaani mokora egento eke buna ekenge buna omosio esabuni, nkoera kere, na kere esabuni tokogora eyende, omosacha ogo ki gwachete ko buya okarusia eyino, tari ere orwete sobo, agacha okaenda ogachia komonywoma, aye tokomoa rende at least. Kwaramwa agatato iga, kane rimo igo kwamorire na gwaetia rimo ewiki engima omosacha ng'a nonya inche peri nakori nyandoche ibere ninya gosaba egento ewiki, inki ngosabera egento ewiki engima? Inki kemborete igo ngochandeka kwoigwa nchandegete buna nonya inche omong'ina omogotu nakong'ire ninya gosaberera egento ng'a ng'anga nsaye nsabe ewiki engima, mokungu tarwareti, mosacha tarwareti ng'a mbuya are ng'a akonya gonkania ng'a yaya tari rero. Onkani ng'a tari rero arafu mambia ing'aki egochia koba negento ki nkong'ati kere, ng'aki igo orengerereti. Igo mboronge more amase ase naino, ngerende kwarwerete ase ime. Egento gese okwaretete naki ekogera kiabaeire abana abwo mwanchete bono omanye korora ochake gopimera omosacha eh, komopimera buna ching'eni, igo ogopimera buna chinyanya, igo ogopimera buna egetunguo, ih bono, oche opime mpaka rii. Naende ntogokwana buya igo teng'u mogakominto rero tinyikaigweti buya igo emeremo yero yaani gwakwana buya igo bono oenenete naende nsobe omonto ore ogende sobe omonto ochi koenena sobe omonto gocha obe abwo tari seino abwo ng'o omosacha obande gwachiete kweirira ororo gwachire obande ore ore ore enama kenama gesabire bwogo ase osogete ore kenama gesabire nogo okoenda ochi koenenera na egento ochi korina omonto omonyene omochie egento naende nokwarwete seino Tari ere ochete seino naye gwachiete soa obochie komoa egento naki giakoire to. Ee, bono gwaikire gwachakire komopimera buna buna mosio rinagwa iga gose gose ebituuma ekero riria omoraka ere ore ogopima bike bike kwa kwa kwasang'ania ebigunda. Ee, ng'a kora bwango mambia na emeremo ogosang'ania ebituuma erinde ee oonye onyore chibese. Ng'a ira bwango bwango ribaga ogosoa buya igo bw'esibie buya igo obeke okore egasi engiya igo omogaka gago, omogaka gakoboka bambi iga agokobwata ng'a omong'ina ominto mbuya mono gwachete gwachire gonkonya. Eh! Mbore naki kwairetwe omochie oyio orosie abana na egento oru, na enyomba orosie. Eh! Na ng'ina omorende na ise omochie oyio kwarete. Bono mwa mwakaenda mwachaka gochaka abamura baito mwarutire abamura baito chichere inwe. Eh! Yaani moroche ng'a igo mbuya mogokora in fact naende tiga ndababorie ng'a moroche ng'a igo mbuya mogokora bono inwe inki mwachierete chinyomba chia chiabasacha abwo onye mwataete emeremo mware kogenda ase ande gose mobere chinseino. More egasi yaino mwachiete mogende mokore emeremo iga aria omochie oria erinde moshughulikere abagaka aba, abagaka bagoke bagende emeremo. Abagaka ekero babwate chistress igo bataete egento. Abasubati ekero totabwate chistress igo totagete chibesa. Chibesa echi kore echi korete ripito igoro mono. Kae omosubati chibesa ororo nabe osmile. Kae omokungu onde bwensi chibesa nabe omong'ina omogotu kare amo mwana oye nerinoti iga. Oche ogende paaro arie keumbwa orae omong'ina oyomo rinoti omotebi ng'a baba bwate eye nonya toramosaba kende oramotebi ng'a bwata chibesa echi. Omosubati amanyinga aye iga akoimoka igoro ekero airwe ebesa. Nomosacha amanyinga aya akoimoka igoro ekero airwe egento, naki gekogera ebiasara ebibe bigendererete. Ebiasara ebibe bigendererete because intwe ne chibesa totagete inde egento motagete inde, naki gekogera mogotuakana. Yeah, ekero kwamanyire ase ogochiesera omopira oyo, chiesa kama wewe because obwachete omochie oyio iga abwo tari seino, abwo bamato mbakomanyeti abanto abwo bakonyora ebaragoite. Eh, abu tari seino okoenda ochikwenena, ng'a ng'ende aa aria bokamba, bokamba ng'a are nchikwenena bokamba. Nyande oche ibere nabo nkwenena mointo momanyi gose mointo bosire anyore atebe ng'a oyo mpeni na ominto gaki mwabereriri ngoitwa. Lakini aa aria ase ogasogete bokamba ochikwenena bokamba, ase ogotindwa chichindo igo ogochi go- go- korwa inse onyore ore busa yoka. Mbakorere egento ekemo, onde abaorokie egento ekemo igaa. Masaseni inwe bono egento eke nekia inwe abasacha inwe bono genda kwaye. Amasasi egento nkere buna eke, onye korora egento gekorokwa buna eranchari, eranchari nere eye mosacha, omobekerete buya igo, eranchari eye. Rigerererio buna mosio ogosinderia ogotenda abaorokia. Ebi nebinto biria abasacha baino bakoenda bachia koorokigwa. Bakoenda baende ebirago, bachia koorokigwa buna ekero ekero motaiyori mwaenenire mwaenenete nyomba ba batirimboka gochia maata aria bachiesa kama ao. Egento eke oroche egento eke ekere iga buna mosio ogesinderio okebeka iga kiagenda gochia magega. Bono. Igaa bosio, nabate ng'a inche bweka ndabaorokie ebinto ebi, because Penina korwa nyandoche ebere inere egasi yane. Naende tindi gochia korigwa chikura ng'a omonto ache atebe ng'a omokungu oyo nasarete chikura, tindi gosara rikura. Egento eke naki abagaka baino bakare gotengerwa abande isiko aria, eh, genda orie akamo. Oratebere omogaka oyio gose nake ei rioma, na egento eke negekari sana oroche noba ring'ina rikong'u iga, ring'ina riting'u, omogaka oyo achie gocha nyomba amenye konyora ng'a obegete egento buna eke okomotebia ng'a omogaka ominto nchi gocha ache abwate chindoe naroche. Ebi nebinto ebire isiko aa, nao bire isiko aa. Abasacha baino ebinto ebi nabio bakoorokigwa isiko aa. Bono abande mwachire goteebigwa amachumba ande anto erio riachire goteebigwa amasase ande ng'a amasase. Erigio nonye nebinto biria okobeka iga aa ebi bie chisono iye beka aa ng'a ngo nka abande mwenenete abasacha ngotaka bare bakune ebinto ebi chisono iye echi, chingiya korwa kare chisono inkobekwa chiarenge. Hee abande mwenenete tiga kwenena, Ninwe mogocha onye gochanda abasacha baito bagende chichera, ntobwati amani ekero abasacha baito bare chichera? Egwachiete omochie ochie korosia omochie, tari gwachiete omochie ochie gotagora omochie. Naye richuma kwanyuomete omokungu tiekonya gotagora mokao, naye kwaruseti abwo nero onduseti usie akandeta bokamba. Amanye kochenda achie konya kongamba isiko aa, nonya naye twanyakanire. Twara Friday engiya. Emessage eye yaikire kera omonto, evideo eye nya share kera ase, kera ase, kera ase, yaikere abasacha baito abagusii, moru chichera pi, tiga oyo obwatetwe igoro abe bwomoerio, tiga oyo oagete omokungu oroe igoro abe obwomoerio, amang'ana yogoaka abakungu tiga pi. Nkoenda more motibongwe, tiga pi ngotibongwa bore, naende aria echela nywete ng'a mbare gokoboria. Igo bakogotebi ng'a where are you? Bono aye otebe ng'a I am from Kisii, and you know my wife was cheating and then we just push each other, and then she fell, and then she called the police, mbaigweti kende ogoteba, bamanye korora batebe ng'a these are the women. These are the men who bagoita aba abakungu isiko igaa, amaete abasacha mbaria baria bakooni amariogo banchete aba aba aba aba aba abasubati, lakini mbari goaka abakungu obare echere ase eng'encho y'amariogo. Inyigwete abasacha baria bagoita abakungu ekero baikire echela ba mbari gotigwa barare matuko, bagoteba ng'a onchoka naye kware goitwa abakungu isiko onchoka tokoorokia. Abasacha abamwamu banchete abamama babo sana. Bono naye ogochia goita ng'ina abana okoenda aria otebe ng'a kare aonchoka. Kogocha korwa echela bono naende tobwati ase ogochia gwatibongirwe. Tiga omonto oagetwe igoro abe obwomoerio. Amachuma tiga goita abasubati iga iga America. Nakwambia mpaka nagire moyire. Nyasae oyio amang'ana aya yogoita abakungu aerere ero. Tebia abagusii bache bategerere egento eke. Nakwanire amang'ana amange sana, in fact nakwanire ense engima. Naende ngokwana buna omokungu ore nomosacha, omokungu obwate abana, mbwate bamura baminto, mbwate abayiri bane bare iga iga abasacha, twarosire abana baminto kogenda chichera, ntotaeti mogende chichera. Onye kwarorire ng'a omosubati obeire omobe moseri. Na Abanigeria bagoteba ng'a gento eke tari sabuni, naende bateba ng'a gento eke nkebwati mileage, egari ebwate mileage lakini abanto ngochia bare bakora ki? barusia emileage. Egento eke ngocha kere togokeirani maega, onye nesabuni ekoera, to- nabo okogenda ogore esabuni ende. Gento eke nkegere ochi kobera echaye momura yaye na kobwata mbero. Gento nkegera kia moka oo tari ng'a naende ne eki egirlfriend ekia moka oo naende kende nkiarenge kware koegwa buya kware koegwa bobe bobe bobe na kobwata mbero ekegusii gegoteba ng'a yaah. Gento ngekoira echela ochi goita omokungu. Tiga mototiga amang'ana yogoita abakungu pi. Tiga totiga amang'ana yokogamba abakungu isiko abaito pi. Because ninwe mokogera abakungu aba bacha korigwa nabasacha aba baino, ninwe mokobatangasa. Echela ya America tari echela ogwenerete kobera buna aye omogusii. Echara ya Meri gokogenda akarigia okoruta okoba buya, naende ekero gwatibongirwe tori gocha oche gotebia banto ng'a ngwatibongetwe ekero kwarenge echela. Nigo ogocha bono gochi koinyora kwanywa amaru, kogochi koinyora kwanywa amariogo, kogochi korara gwa riria oraire botuko gwakagara ngotibongwa ore kwaboka. Tori gocha obe buya ekero kwachire echela yaye maa. Ogochi kobakwa botuko iga gwakagara ng'a agokwa ng'a yoo turn around.

Mbaito timbatebeti, Nainwe ire abasubati korwa chinse chinde. Intwe abagusii naende abasubati tomaete ng'a Omonene oyo oki nigo okoragera. Mokaete ng'a intwe togakeroche. Mbora abasubati aba bande abagusii mbari konyara kende. Omosubati omogusii iga achakire gokoa omotwe, naye motige genda rigia Omospanish, nabarabwo mbamaete komena. Rigia omosongo, mbamaete. Abasongo bono nabwo bagotumia ebinto ebi buna ebi'abasongo. Bono bagogosiba mbabwate nekeboko bagoita ebiboko. Nabwo bwansumbokare bwa ogoitwa ebiboko na abasongo abasibati ng'a ng'ake ng'a cha! Gwakwa koigwa ng'a aii! Abasongo bagosiba na ebitanda baitana. Oyonde nantebeti ng'a omosongo, omosongo onde agantebi ng'a kumia, ng'a omosongo onde ng'a abwate omosi omosubati gete are ko egirlfriend ng'a ekero bakorire gosanga omote ng'a nsinyorere.

Ee, abande bateba ng'a ande omogotoku bororo bororo, na inwe karaire abasubati abasongo noo bare ime aa, ibe aye ogochia gotubwa ng'u namachuma echela ime, karaire omosubati omosongo iga, karaire omospanish. Ebinto mbire bakare gokora penina korwa nyanda oche ibere intwe totakore nokora ki? Ti nonyebereri nonkorera ki? Inche nyanda oche ibere nduete ebinto bire ne chimuma. Tori gokora, lakini otige omogusii oyo ogende ogonywa amo omosongo, omosongo nabo agocha gokoa obochingiririri otanye koigwa. Totageti bochingiririri bw'echela, obotingiriri otagete mboria okonyora mwaye ekero kwarure emeremo kwanyorire obochingiririri mwao maridadi gose ng'aki bono oigwete. Tiga goita omonto, rigia omo Mexican, rigia omo Brazilian, rigia omobwamo bama, nabasubati abamwamu baba anywete ng'a naboro buna abaya sana. Mbamanyete ki omochieso oyo, omochieso oyo banyochiesire kobua abagusi, abagusi intwe intwancheire gochiesa omochieso oyo. Abanto aba babwate experience babunisirwe ne chisokoro ne chisokoro eh, karaire omosubati omwami ere komogusi ogosinyire ribaga ogoita chindoe, karaire omosongo oranyuomwe omosongo nere arakoorokia ebinto bia abasongo, karaire omomwamu arakoorokia ebia abamwamu, karaire omomexican korwa Ukraine, korwa Honduras. Chinse chinde, karaire abasubati be chinse chinde, orore buna otanyora amani riba gokoenda echela abana baminto, twababwatire chindero. Nyasae oyio ichuma engiya.